Tariyxta sonday dáwirler boladı, úlken saltanatlar arasındaǵı qarama-qarsılıqlar pútkil bir táǵdirlerdi ózgertip jiberedi. Amir Temur qaytıs bolǵannan keyin onıń artında qalǵan úlken imperiya biri-birine júdá qarsı bolǵan feodallar hám shaxzadalar arasındaǵı gúres maydanına aylandı. Kim jeńiske eristi, kim qıyanet jolın tańladı hám bul quramalı oyın ishinde kimler Haqıyqat hám ilim nurın qorǵay aldı. Mine usınday otlı gúresler ishinde ullı imperiyanıń dawamıylıǵı ushın gúresken bir shaxs, Mırza Uluǵbek saxnaǵa shıqtı. Búgingi gúrrińimizde bolsa ilim qáwenderi hám ullı alım Mırza Uluǵbektiń sırlı turmısı hám iskerligi haqqında sóz júritemiz. Video basınan-aq kanalǵa aǵza bolıwdı umıtpań. Bilim dáryasına súńgiwge tayar bolsańız, biz baslaymız.

Óz-ara feodallıq hám taj-taxt ushın gúresler ortalıǵına aylanıp qaldı. Máwrannahır Temurdıń aqlıǵı Xalil Sultannıń qolına ótti. Sonday-aq, Túrkstan, Sabran hám Ulı Má Sırdáryanıń arqa jaǵalawındaǵı aldın temuriyler mámleketine qaraslı bolǵan jerler Ámir Berdibekke ótti. Tashkent, Ashbara, Xojent hám Ferǵanada bolsa Ámir Xudaydod Xusayni xorezsizlik bayraǵın kóterdi. Xorezm bolsa bir mıń tórt júz besinshi jıldıń dekabrinen baslap Altın Ordalı abıraylı ámirlerden Ediku Uzbek yaǵnıy Edikey tárepinen basqarıla baslandı. Batıs Iranda da awır jaǵday júz berdi. Miranshah hám onıń balası Mırza Umardıń arasında kópten beri dawam etip kiyatırǵan qarama-qarsılıqlar jalayırlılar baslıǵı Sultan Axmed jáne onıń awqamlası Qara Yusuftıń aralasıwı menen úlken urısqa aylanıp ketti. Bir mıń tórt júz sekizinshi jıldıń jigirma birinshi aprel kúni Miranshah, Qara Yusuf penen Tábriz janında bolǵan sawashta dúnyadan kóz jumdı. Aradan eki jıl ótkennen soń, yaǵnıy bir mıń tórt júz onınshı jılı Ázerbayjan, Armeniya hám Batıs Irak ta Qara Yusuf tárepinen basıp alınadı. Sonday-aq, sol jılları Qubla-Shıǵıs Iran hám házirgi Afǵanstan aymaqlarında da jaǵday tınısh emes edi. Bir mıń tórt júz besinshi jılı tusta Amir Sulaymanshah, Seistanda shax Ali, sonday-aq shax Qutbiddin hám shax Jaloliddinler Shaxruxqa qarsı kóterilis basladı. Bir mıń tórt júz jetinshi jıldıń jazında bolsa Parsıda Omarshayx mırzanıń balası Mırza Bahadır menen Miranshaxtıń balası Mırza Abu Bakr arasında urıs baslanıp ketti. Sol jıldıń fevralına kelip bolsa wazir Pir Ali Toz basshılıǵındaǵı bir qatar uyımlastırıwshılar Balx hákimi Pir Muxammedti óltirip, Hákimiyattı óz qolına aldı. Aradan bir ay óter-ótpez Ǵor wálayatında kóterilis baslandı. Astrabatta bolsa Mırza Umar kóterilis kóterdi. Xalil Sultan bolsa jan-tánı menen Mawrınnahr áskerlerin Ámudárya jaǵasına toplay basladı. Biraq, Sultan Shaxruh bir mıń tórt júz toǵızınshı jılǵa kelip, mámlekette biraz tártip ornatıp, Temuriyler mámleketiniń birden-bir húkimdarı bolıp alǵan bolsa da, báribir feodallar hám Taj-taxt ushın dawagerlerdiń gúresin pútkilley jónge sala almadı. Ol ómiriniń aqırına deyin ulları hám aǵayinleri menen tınımsız gúres alıp barıwǵa, qalaberdi, imperiyanı batısta Qaraxaniyler, arqada bolsa kóshpeli ózbeklerdiń basqınshılıq topılıslarınan qorǵawǵa májbúr boldı. Uluǵbek zamanı, bir tárepten ilim hám mádeniyat ósken dáwir bolsa, ekinshi tárepten Temuriyler imperiyası daǵdarısınıń baslanıw dáwiri edi. Shaqırıw qanshelli háreket etpesin, báribir ishki hám sırtqı qarama-qarsılıqlardı jónge sala almadı. Feodal hám shahzadalardıń bir tárepleme háreketleri Temuriyler shańaraǵı taǵdarısın tezlestirdi. Mırza Uluǵbektiń turmısı, ásirese onıń balalıq jılları hám óspirinlik waqıtları haqqındaǵı maǵlıwmatlar júdá az. Biraq degen menen, hár túrli kitapxanalarda saqlanıp qalǵan sol dáwirlerdegi derekler tekserilse hám úyrenilse bul haqqında bir qansha maǵlıwmatlarǵa da iye bolıw múmkin. Mırza Uluǵbek Shaxruxtıń tuńǵısh balası bolıp onıń anası Gawxarshod bolsa qıpshaqlı abıraylı ámirlerden Ǵıyasıddin Tarxannıń qızı edi. Ol Ámir Temurdıń Irak hám Ázerbayjanǵa qılǵan áskeriy júrisi waqtında, yaǵnıy bir mıń úsh júz toqsan tórtinshi jıldıń jigirma ekinshi mart kúni, Iran Ázerbayjannıń Sultaniya qalasında dúnyaǵa keledi. Sol kúnleri Temur jáne onıń kóp sanlı áskeri Al-Jazira, yaǵnıy Iraktıń Mordin qorǵanın qattı qamalǵa alıp turǵan edi. Qorǵan awır sawashlardan keyin sol jıldıń aprelinde ielendi hám Temur onı talan-taraj etiw, barlıq xalqın bolsa qılıshtan ótkeriwdi buyırdı. Biraq Sultaniyadan arnawlı shabarman alıp kelgen xosh xabar ǵana qorǵandı pútkilley wayran bolıwdan, xalıqtı bolsa qırılıp ketiwden saqlap qalǵan edi. Shabarman alıp kelgen bul xosh xabar Shaxruxtıń ullı bolǵanlıǵı haqqında xabar edi. Temur bul quwanıshlı xabardan júdá quwanıp, Qorǵan xalqı jáne onıń átirapındaǵı xalıqqa keshirim beredi hám hátteki Mordin jáne onıń átirapındaǵı jerlerdi aldınǵı hákiminiń inisi bolǵan Sultan Salixqa sawǵa etti. Temurdıń qálewi menen balaǵa Muxammed Taraǵay dep at qoyıldı. Biraq ol kóbirek Uluǵbek atı menen tanımalı boldı. Bir mıń úsh júz toqsan tórtinshi jıldıń jigirma segizinshi avgustında Shaxruxtıń xayallarınan jáne biri ul tuwdı hám oǵan Ibrahim Sultan dep at qoyıladı. Temur sarayındaǵı dástúrge bola shaxzadalar babasınıń úlken xayalları, Saray Múlk xanım hám Qutlı Túrkanlardıń tárbiyasına tapsırıldı. Hám bir jıl shaması Sultaniyada boldı. Temur bir mıń úsh júz toqsan besinshi jıldıń birinshi yanvarında shańaraǵı hám aqlıqların Shaxruxqa qosıp, Samarqandqa jiberedi. Keyin bolsa Altın Orda xanı Toqtamısqa qarsı atlanıs jasaydı. Joqarıda aytıp ótkenimizdey, Mırza Uluǵbek haqqında maǵlıwmatlar tereklerde onshelli dárejede kóp ushıray bermeydi. Biraq bir mıń úsh júz toqsan bes, bir mıń úsh júz toqsan segizinshi jıllar aralıǵında Uluǵbek Samarqandta turǵan bolıwı itimal. Sonda aytıp ótiw kerek, Ámir Temur bir mıń úsh júz toqsan segizinshi jılı aqılǵı Pir Muxamedtiń soranısı menen Hindistanǵa ásker tarttı hám ózi menen birge Uluǵbekti de alıp ketedi. Biraq onı yarım jolda Kabuldan Samarqandqa qaray qaytarıp jiberedi. Amir Temurdıń Hindistanǵa bolǵan júrisi tariyxın jazıp qaldırǵan Ǵıyasıddin Ali Temur Samarqandqa Ulıǵbekti qaytarıp jiberiwiniń tiykarǵı sebebi bul Hindistannıń júdá ıssı bolǵanlıǵı dep keltiredi. Bir mıń úsh júz toqsan toǵız, bir mıń tórt júz tórtinshi jıllar aralıǵında Temur jáne batısqa, yaǵnıy Túrkiya sultanı Bayazid Yıldırım hám Egipet sultanı Nasriddin Farajǵa qarsı júris basladı hám bul waqıtları aralıǵında da Mırza Ulıǵbek Úlken anası Saraymúlk xanımnıń janında atası menen birge bolǵan. Amir Temur Ulıǵbekti Qıtay júrisine de birge alıp ketken. Biraq júristen bir neshe ay aldın, yaǵnıy bir mıń tórt júz tórtinshi jıldıń sentyabrinde Saqıpqıran Kanigilde úlken toy tamasha ótkeredi. Derlik qırq kún dawam etken, áne sol toyda Temur óziniń altı aqlıǵın, Ulıǵbek hám Ibrahim Sultandı, aqlıǵı Muxammed Sultannıń balası Mırza Jahangirdi, Mırza Bayxara xám Sayıdaxmetti xám Miyranshaxtıń balası Álámgerdi úylendirip qoydı. Ulıǵbekke óziniń ardaqlı aqlıǵı Muxammed sultannıń qızı Ógeybegimdi alıp berdi. Kewildegi toy-bázimler juwmaǵına jetkennen soń Temur qalaǵa, Samarqandqa qaytadı xám arnawlı keńes ótkeredi. Keńeste bolajaq júristiń rejeleri xár tárepleme talqılandı. Bul keńeste Ulıǵbekke Sayram, Jańa Ashbarı hám Jide, yaǵnıy Mongoliya, Ibrahim Sultanǵa bolsa Andijan, Axsken hám Kashgar sawǵa etildi. Biraq bul wálayatlardıń kóbisi ele temuriyler ıqtıyarında emes edi, yaǵnıy olardı boysındırıw kerek edi. Bir mıń tórt júz tórtinshi jıl jigirma segizinshi noyabrde Amir Temur eki júz mıń adamlıq úlken ásker menen Sırdárya jaǵalarına qaray jol aldı hám bir mıń tórt júz besinshi jıl yanvar ayınıń Baslarında ózi otırarǵa, jawıngerlerdiń oń qanatı aqılǵa Sultan Xuseyn komandirliginde Tegiz hám Savronǵa kelip ornalastı. Xalil Sultan basshılıǵındaǵı shep qanat bolsa Shaxruxiya, Tashkent hám Sayramda toqtadı. Amir Temur qıstı áne sol orınlarda ótkerip dáslepki báhárde Qıtayǵa qaray júris etiwdi móljel etken edi. Biraq Amir Temurdıń óliminen soń bul júris ámelge aspay qaldı. Mámlekette bolsa táj-taxt ushın talaslar pátine shıqtı. Feodallardıń óz-ara gúresi qattı kúsheydi. Ulıǵbektiń balalıq jılları haqqında jáne sonı da aytıw kerek, ol bárxáma babasınıń dıqqat, itibarına erise alǵan. Ámir Temur pútkil muhabbatın mine sol ziyrek hámme zattı biliwge háreket etken aqılıǵına qaratqan edi. Onıń tárbiyasına júdá jaqsı itibar berdi. Ulıǵbekti bilgir hám tájiriybeli tárbiyashılar tárbiyalap, Xat sawatın shıǵarǵan. Diniy hám dúnya júzilik ilimler tiykarı menen tanıstırdı. Bir qatar dereklerde keltirilgen maǵlıwmatlarǵa bola bir mıń úsh júz toqsan jetinshi yamasa bir mıń úsh júz toqsan segizinshi jıllardan-aq keleshekte ullı shayır hám ataqlı alım bolıp tanılǵan shayıx Orif Ozoriy Uluǵbektiń tárbiyashısı etip tayınlanǵan edi. Jas Muxammed Taraǵay óz oqıtıwshısınan kóp nárselerdi úyrendi. Ol óziniń muǵallimin oǵada jaqsı kóretuǵın, Xátte aradan qırıq jıldan kóbirek waqıt ótse de, dervesh libasında búrkenip alǵan shayx Orf Ozoriydi uzaqtan tanıydı hám oǵan kóp káramatlar kórsetken. Jáne sonıda aytıp ótiw kerek, Uluǵbek júdá jas bolıwına qaramastan, mámleketlik keńeslerge hám juwapker qabıllaw máresimlerinede kiritiler edi. Sonday-aq, ol bárhama óziniń atasınıń shep tárepinde otıratuǵın bolǵan. Tariyxshı Ǵıyasıddin Aliy xan bir mıń tórt júz tórtinshi jılı Samarqandqa kelgen Kastiliya, yaǵnıy Ispaniya patshası Genrix úshtiń elshisi Rui Gonselos de Klavixo bul haqqında qımbatlı maǵlıwmatlar jazıp qaldıradı. Sonı da aytıp ótiw kerek, Temur bul aqlıǵın Uluǵbekti mámleket basqarıwına tereń tayarlap barǵan. Samarqandtı Xalil sultan iyelep alǵan kúnlerde Mırza Uluǵbek ámirlerden Shah Malik hám Shayx Nuriddin, Buxara hákimi Hamza Barlostıń járdemi menen Buxaranı iyeledi. Biraq aradan bir neshe kún ótip qalanı Xalil sultan jibergen áskerler qorshap aladı. Uluǵbek hám Ibrahim Sultan atı joqarıdada ótilgen ámirler menen birgelikte zorǵa qashıp qutıldı hám Ámúdáryadan ótip Xorasanǵa, Shaxruxtıń aldına júzlenedi. Hár eki mırzanıń ǵáziynesi, basqı baylıǵı hám hayalları Xalid Sultannıń qolına túsip qaldı. Solay etip, bir mıń tórt júz besinshi jıldan tap bir mıń tórt júz toǵızınshı jılǵa shekem Uluǵbek ákesi menen birge boldı jáne onıń bir qatar Áskeriy júrislerinde qatnastı. Mısal, ol bir mıń tórt júz besinshi jıldıń jazında Tus wálayatınıń hákimi Sulaymanshox kóterilisin bastırıwda qatnasıp, Jomǵa shekem áskerler menen birge baradı hám bul jerde patsha kárwanınan basshı etip qaldırıldı. Shaxrux sol jılı Seyistanda shax Ali, shax Qutbiddin hám shax Jaloliddinlerdiń kóterilisin bastırıp, keyingi jılı, yaǵnıy bir mıń tórt júz altınshı jıldıń kesh gúzinde Ámudaryanıń shep jaǵasında ásker toplay basladı. Bul jerge birinshi bolıp Uluǵbek hám shax Malik jetip keledi hám dáryadan keship ótiwge tayarlıq kórdi. Shaxruxtıń ózi bolsa Tixarǵa kúshleri menen Bodxiz oazisindegi Qızıl kárwanı máwzeyine kelip tústi. Reje boyınsha Uluǵbek hám Shax Malik dáryadan keship ótiwi hám Pirmuxammed Sultan menen qosılıp Shaxrux áskeriniń dáryadan Tórtkóz túwel keship ótiwin támiyinlewi kerek edi. Biraq, dáryanıń oń jaǵlawında tayar turǵan Xalil Sultan Shaxruxtıń bul rejesin joqqa shıǵarǵan. Ol kúshli hújim uyımlastırıp, Uluǵbek hám Shax Maliktiń qarawıl bólimlerin laqtırıp taslap, dárya ústine qayıqlardı sal baylanıstırıp qurǵan kópirin de iyelep aladı. Hár eki tárep, yaǵnıy Shaxruw hám Xalil Sultan óz-ara kelisim dúzgen hám buǵan bola Xalil Sultan Uluǵbek, Ibrahim Sultannıń ǵáziynesi, basqa mal-múlki hám hayalların qaytarıwǵa sóz bergen. Shaxruw bolsa Ámudáryanıń oń jaǵasındaǵı jerler Xalil Sultanǵa tiyisli dep tán alıw kerek edi. Kelisimnen hár eki tárep te mápdar bolǵan. Xullası, Shaxruw hám Uluǵbek Xalil Sultan menen awır gúreske ele tayar emes edi. Qalaberdi, Pirmuxammed isti sozıp ele balıqtan jıljımaǵan edi. Negizinde bolsa Xalel sultannıń jaǵdayı da bunnan jaqsı bolmaǵan. Sebebi, arqadan Xudaydod Xusayni Mongoliya xanı Shami Jaxan menen awqamlasıp, Mawrınaxrǵa qáwip salıp turar edi. Kelisimge qol qoyǵannan keyin Xalel sultan Samarqandqa, Uluǵbek, Shoxmalik hám Shayx Nuraddinler bolsa Anhutqa qaytıp ketti. Biraq aradan kóp waqıt ótpey Ulǵıbek hám Shoxmalik shártnamanı buzdı. Shoxmalik asıǵıslıq penen Balıqqa barıp, Pirmuxammed penen birlesti hám olar birgelikte Ámúdáryanı keship ótken edi. Dáryanı óz áskeri menen Ulıǵbek mırza da keship ótti hám olar qosılıp Samarqandqa qaray júrdi. Nasaf, yaǵnıy Qarshı átirapında hár eki ortada Xalil Sultan menen Ulıǵbek jáne onıń awqamlasları arasında kúshli urıs boldı. Xalil sultan awqamlaslardı jeńiliske ushırattı. Pirmuxammed Balıqqa, Uluǵbek hám Shax Malik bolsa Xorasanǵa qaray qashtı. Bul waqıya bir mıń tórt júz jetinshi jıldıń fevralında júz berdi. Bir mıń tórt júz altınshı jıldıń iyun ayında Astrabadqa qaraslı Siyah bolotta Shaxruxqa qarsı kóterilis baslaǵan Pir patsha Saidxoja hám olardıń awqamlasları menen birge bolǵan sawashta Mırza Uluǵbek, Amir Shax Malik hám Amir Musa menen birgelikte Shaxruq áskerleriniń oń qanatına basshılıq etti. Kóterilis bastırılǵannan keyin Shaxruq Uluǵbekti Xurasanǵa hákim etip tayınladı. Astrabad hám Seystan bolsa Miyranshaxtıń balası Mırza Umarǵa berildi. Bir mıń tórt júz toǵızınshı jıldıń aprel ayı aqırında Shaxruq Ámiwdáryanı keship ótip Samarqand ústine júrdi. Biraq bul waqıtta jáne bir ájeptáwir waqıya júz berdi. Sol kúnleri Xudaydod Xusayniy da Oratóbeden shıǵıp, tezlik menen Samarqandtıń ústine júris qıla basladı. Ol Xalil Sultandı tutqınǵa alıp, Samarqandtı iyeledi. Degi menen, Shoxrux Samarqandqa jaqınlasıwı menen Xudaydod qalanı taslap arqaǵa sheginedi. Bir mıń tórt júz toǵızınshı jıldıń tórtinshi mayında bolsa Samarqandtıń giltleri Shaxruxqa tapsırıladı. Patsha Mawrınaxrda bir neshe jıl shaması turdı hám hámme islerdi óz ornına qoyıp bolǵannan keyin bir mıń tórt júz onınshı jıldıń segizinshi yanvarında Geratqa ketedi hám Mawrınaxr hákimi etip bul waqıtta on altı jaslı Uluǵbek tayınlanadı. Álbette, bul jıllar Uluǵbek ushın ańsat ótpedi. Ol báribir ákesiniń buyrıqlarına boysınıwı, ákesiniń áskeriy júrislerine qatnasıp turıwı hám jergilikli kóterilislerdi bastırıp turıwı tiyis edi. Bul dúyeni Uluǵbekti jergilikli húkimet penen de kelisip is tutıwǵa májbúr etti. Shaxrux bir mıń tórt júz qırq jetinshi jıldıń on ekinshi mart kúni qaytıs bolǵanınan keyin temuriyler arasında taj-taxt ushın jáne gúres kúsheyip ketedi. Mırza Uluǵbek bolsa bul dáwirde jergilikli kóterilislerdi bastırıwǵa májbúr bolǵan edi. Sonda aytıp ótiw kerek, Shaxrux ta, Uluǵbek te, Amir Temur qusap, basqa mámleketlerge basqınshılıq urıslar alıp barmaǵan. Olardıń gey de Mongoliya hám Aq Orda xanlıqlarına qarsı alıp barǵan urısları tek ǵana qorǵaw háreketindegi urıslar bolıp, bul imperiyanıń pútinligi hám qáwipsizligin saqlawǵa qaratılǵan edi. Uluǵbek dáwirinde góne Samarqand gúllep jasnadı, ónermentshilik hám sawda-satıq rawajlandı, arxitektura hám ilim gúllendi. Samarqandta júdá kóp ónermentshilik tovarları hám buyımları, hár túrli jipek tovarlar hám hár túrli gezlemeler, altın hám gúmisten islengen úy rúzger buyımları, zeb-ziynet buyımları, altın reń hám ashıq kók reńli tas boyawlar, joqarı sortlı qaǵaz, áskeriy qurallar islep shıǵarılar edi. Samarqandtıń miyweleri de jáhán bazarlarında dańqqa erisken edi. Ámir Temur zamanında alıp barılǵan qurılıs jumısları Ulıǵbek húkimdarlıq etken dáwirde de keń kólemde dawam ettirildi. Ulıǵbek dáslep Samarqandtıń qaq orayında jaylasqan Registan maydanında qatar imaratlar. Atap aytqanda, úlken medrese, meshittegi keń namazxana, Muqatta meshiti, kárwansaray hám basqa da imaratlardı qurdırdı. Qızıǵı, Uluǵbek qurdırǵan meshit ol qurdırǵan observatoriya pitkerilip iske túskenge shekem óziniń tiykarǵı wazıypasınan tısqarı ayrıqsha observatoriya wazıypasın da ótegen. Uluǵbek bir mıń tórt júz on jetinshi jılı Buxarada hám bir mıń tórt júz otız úshinshi jılda qurılǵan medreseler de Áne sonday joqarı maqsetlerde xızmet etken medreselerde diniy ilimler menen bir qatarda anıq ilimler de oqıtılǵan, mısalı, matematika, geometriya, astronomiya, medicina, tariyx hám geografiya. Ulıǵbek bulardan tısqarı ádewir ǵana jámiyetlik imaratlardı, kárwansaraylar, ústi jabıq bazarlar, chorsular, juwınıw bólmeleri hám basqalardı da qurdırǵan. Kárwansaraylardan eń úlkeni Registanda, házirgi Altın qorı medresesi ornında bolǵan hám Mirzai kárwansaray atı menen tanılǵan. Uluǵbek mırza atası dáwirinde qurıla baslaǵan, biraq ayırım sebeplerge bola pitpey qalǵan ádewir imaratlardı da pitkeredi. Góra amir maqbarası, Shoxi-zinda áwliyesi hám Shaxrisabzdaǵı Kók kúmbez meshiti usılar qatarında. Ulıǵbek ortasha mámleket ǵayratkeri, ókinish penen aytamız, áwmeti kelmegen sárkar da edi. Sırtqı siyasat júrgiziwde bolsa onı Shaxruh penen de, Baysuńǵır mırza menen de salıstırıp bolmaǵan bolar edi. Ulıǵbek kóbirek alım hám bilimli insan edi hám musılman áleminde ol sıyaqlı patsha ulıwma bolmaǵan edi. Ol óziniń matematika, geometriya, astronomiya, tariyx pánlerinde ámelge asırǵan dúnya júzlik jańa asılıwları menen ilim betlerinde óshpeytuǵın iz qaldırdı. Ol poeziya hám de muzıka menen shuǵıllandı, qosıqlar jazdı, jańa tóretpeler jarattı. Mırza Uluǵbek iri alım bolıwı menen birge óz dáwirinde pán rawajlanıwına bas boldı hám ilim xalqına xáwenderlik etti. Onıń sarayı mádeniyat hám ilim pikirlewdiń haqıyqıy orayına aylanıp, bul jerde onlap ilimpazlar, shayırlar, tınıshlıq penen turmıs keshirgen hám dóretiwshilik etken iri matematik hám astronomlar Kozizawda Rumiy, Ǵıyasıddin Jamshid, ulama Minuiddin Koshoniy hám Ali Qushchi, jetik medrese oqıtıwshıları Said Imamiddin hám ulama Muxammad Xavafiy, ataqlı túsindiriwshi hám tip alımı Burxoniddin Nafis ibn Avaz Kirmoniy, záberdes shayırlar Lutfiy, Ulama Xiyoliy, Ismatulla Buxoriy, Kamal Badaxshiy hám iri ádebiyatshı hámde tilshi sheber pedagog Xoja Fazullox Abdulaiziy usılar qatarında bolıp tabıladı. Uluǵbek sarayda hám áskeriy júrisler waqtında da ilimpazlar hám shayırlar menen mushayıralar, munazaralar ótkerip turar hám onda ózi belsendi qatnasar edi. Samarqand munajjimları hám olardıń ǵamxor hám sheber jetekshisi Mırza Uluǵbek shıǵıs astronomiya pániniń rawajlanıwına úlken úles qostı. Yaǵnıy onıń Zijji jadıydı Karaǵani shıǵarması klassik astronomiya ilimi tariyxında bólek orın tutadı hám Orta ásir astronomiya pániniń eń jaqsı dúrdanalarınan bolıp tabıladı. Uluǵbektiń astronomiya iliminde islegen jańa asılıwlarına ótiwden aldın sonı ayrıqsha aytıp ótiw kerek, Samarqand astronomiya mektebi hám ataqlı alımınıń dúnya júzlik oylap tabılıwları negizinde Shıǵıs xalıqları, atap aytqanda, Orta Aziya xalıqlarınıń zor ilimiy hám mádeniy miyrasları jatadı. Ulıǵbek jáne onıń ilimiy qatarlasları xızmette áne sol bay miyraslarǵa súyene otırıp is tutqan. Belgili bolǵanınday, Ulıǵbek dáwirinde boy tiklegen Samarqand observatoriyası astronomiya pániniń rawajlanıwında úlken orın tutadı. Bul ájayıp ilim oshaǵı oyshıl patsha, ájayıp alım Mırza Uluǵbektiń maqtawǵa layıq xoshameti hám zor umtılmas háreketleri menen bir mıń tórt júz jigirma tórt, bir mıń tórt júz jigirma segizinshi jılları Samarqandtıń Arxa tárepinde, Obraxmat jabınıń boyında, Koxaq, tóberliginiń ústine qurıladı. Biraq astronomiyalıq baqlaw jumısları Samarqandta bunnan ilgeri de alıp barılar edi hám buǵan bir mıń tórt júz on jeti, bir mıń tórt júz jigirmanshı jıllar ishinde qurıp pitkerilgen Uluǵbek meshitiniń bólmelerinen biri maslastırılǵan edi. Samarqand observatoriyası úlken úsh bólmeli bolǵan. Joqarı imarattıń ishki bólimleri teńi joq naǵıslar menen bezetilgenligi, onıń diywalı hám pátiklerinde toǵız aspan dárejeleri, minutları hám hátte sekundlarına shekem esaplanıp, jeti planeta hámde háreketsiz turaqlı juldızlar, sonıń menen birge Jer sharı, jeti ıqlım, taw sahraları hám dárya teńizleri menen súwretlengenligi aytıladı. Ulıǵbek observatoriyasınıń qaldıqları bir mıń toǵız júz segizinshi jılı ataqlı rus alımı, Shıǵıstı izertlewshi arxeolog Vasiliy Vyatkin tárepinen ashıldı. Imarattıń sheńberi qırq altı qırıq, biyikligi bolsa otız metrge jaqın bolǵan hám onnan seksant dep atalǵan baqlaw ásbabınıń bólegi tabılǵan. Sonı da aytıp ótiw kerek, ayırım maǵlıwmatlarǵa bola, Uluǵbek observatoriyasında bay bir kitapxana da bar bolıp, onda on bes mıń jildtan zıyat waqıt dawamında bahalı kitaplar saqlanǵan. Uluǵbektiń Zicit jadidi Karagani shıǵarması Samarqand observatoriyasınıń teoriyalıq hám ámeliy máselelerin qamtıp alǵan jazlarǵa tán shıǵarma bolıp tabıladı. Dóretpe tiykarınan eki bólekten, teoriyalıq kirisiw hám astronomiya hám de geometriyaǵa tiyisli túrli kestelerden ibarat bolıp, bir mıń tórt júz otız jetinshi jılı jazıp tamamlanǵan. Biraq Uluǵbek ómiriniń sońǵı kúnlerine shekem onıń ústinde jumıs islewdi dawam ettirgen. Zıcı jadıydı Karagani kirisiwiniń birinshi bólegi áne sol zárúrli máselelerge arnalǵan hám onda arablar, grekler, Iran, Qıtay hám uyǵur sáneleri, dáwirler, jıl hám aylar, kún hámde hápteler haqqında, sonıń menen birge bul sánelerdiń kelip shıǵıwı hám olardıń bir-birine bolǵan qatnasları haqqında tolıq túsinik beriledi. Kirisiwdiń ekinshi bólegi jigirma eki baptan ibarat. Bul bólekte juldızlardıń biyikligi hám olar arasındaǵı aralıq, meridian sızıǵı, uzınlıq hám keńlikti ólshew jolları kórsetilgen. Úshinshi bólekte Quyash hám Aydıń háreketi bayanlanǵan. Quyash hám Aydıń tutılıwına arnalǵan arnawlı baplarda bolsa áne sol jaǵdaydıń anıq waqıtları jáne onı anıqlawdıń ótken dáwirdegi hám házirgi jolları keń aytılǵan. Ulıǵbektiń Isáne hám planetalardıń jıllıq háreketleri haqqındaǵı esapları da házirgi esap-kitaplarǵa júdá jaqın keledi. Ulıǵbek bul esaplarda tek bir minut eki sekundqa ǵana aljasqan. Miynettiń astronomiya hám trigonometriyaǵa tiyisli kesteler keltirilgen ekinshi bóleginde bir mıń on segiz juldızdıń jaǵdayı kórsetip berilgen. Kesteler óziniń anıqlıǵı menen adamdı tań qaldıradı. Bul kestelerdi dúziw gúmansiz awır is edi. Sdjadidi Koragoniy astronomiya iliminiń ájayıp jemislerinen biri retinde Shıǵıs mámleketlerinde ǵana emes, bálkim, Evropa hám Amerikada da dańqqa eristi. Onı jáhán ilimiy jámiyetshiligine jetkiziwde alımnıń shágirti Aláwitdin Áli Qushchi hám oqımıslı bilim qáwenderi Temuriy Ábilqosım Boburdıń xızmeti Úlken bolǵan, jáhánge dańqı jayılǵan Samarqand observatoriyasınıń kópjıllıq nátiyjeli baqlawlarınıń ájayıp nátiyjesi bolıp, on besinshi ásirdiń birinshi, bir tárepleme ekinshi yarımında bul jerde jaratılǵan jáne basqa da ilimiy dóretpeler de jáhán ilim ǵáziynesiniń eń jaqsı ǵáziyneleri qatarınan bekkem orın aldı. Shaxruq bir mıń tórt júz qırq jetinshi jıldıń on ekinshi mart kúni aqlıǵı Sultan Muxammetke qarsı júriste Rayda dúnyadan kóz jumdı. Bunnan keyin Batıs Iran hám Parsıda Muxammed Sultan, Jorjon hám Astrabatta Abul Qasım Babur, Xorasan hám Kiratta Alauddavla ózlerin ǵárezsiz húkimdar dep járiyaladı. Ámudáryanıń hár eki jaǵalawındaǵı jerler, Balx, Xudtalon, Qunduz, Baǵgon, Arxan, Soli Saray, Andxud, Shibirǵon, Naymana hám Faryob, Uluǵbektiń balası Abdulatiftiń, qolına ótti. Irak hám Ázerbayjanda bolsa Qaraquyınlılar jáne húkimet basına keldi. Bir mıń tórt júz qırq segiz, bir mıń tórt júz qırq toǵızınshı jıllarda Aláwid-Davla menen Uluǵbek ortasında Shaxruxtıń táj-taxtı ushın gúres dawam etti hám bul gúreste Uluǵbektiń qolı bálent keldi. Ol Aláwid-Davla hám Abılqasım Baburdıń birlesken kúshlerin joq etti. Biraq Uluǵbek, Amir Abdusaid hám Shaxzada Yorali kóterilisi sebepli Abdul-Látifti Nishapurda qaldırıp ózi Xiratqa ketti. Kóterilis bastırıladı. Biraq degen menen Abılxayır xan xám kóshpeli ózbeklerdiń Samarqandtı qamalǵa alǵanı xabar keledi xám bul waqıtta Uluǵbek atasınıń tabıtı xám ǵáziynesin alıp Mawrınnahırǵa qaray jáne jol aladı. Jolda oǵan Abılqasım Babur tárepinen Mashxadtan jiberilgen áskeriy bólim hújim etedi xám úlken zıyan jetkizedi. Sonday-aq, Ámudaryadan ótiw waqtında Abılqayır xan tárepinen jiberilgen áskeriy bólim oǵan jáne zıyan jetkizedi. Ulıq beg sol jıldı Buxarada ótkeriwge májbúr boladı hám bir mıń tórt júz qırq toǵızınshı jıldıń erte báhárinde ásker toplap Xorasanǵa júris qılajaq boladı. Biraq degen menen bul saparı Ulıq begtiń óz balası Ábdúlatif penen gúresiwge májbúr bolǵanın aytıp ótiw kerek. Abdulátif Uluǵbek dushpanlarınıń ıǵwası menen atasına qarsı kóterilis kóterdi hám Abılqasım Babur menen til biriktirip, atasına qarsı awqam shólkemlestirdi. Bir mıń tórt júz qırq toǵızınshı jıldıń on toǵızınshı sentyabrinde Uluǵbek Samarqand janındaǵı bolǵan urısta jeńiliske ushırap, Samarqand tárepke shegindi. Biraq, qala hákimi Miranshah Kavchin patshanı qalaǵa kiritpedi. Sonnan keyin Uluǵbek Shaxruxiyaǵa bardı. Qorǵan kutvolı Ibrahim ibn Polat ta húkimdardı qalaǵa qoymaydı. Bálkim, onı uslap, Abdulatifke tapsırmaqshı boladı. Davlatshox Samarqandiy hám Tarixi Abdulxayırxoniy shıǵarmasınıń avtorı Másud ibn Usmon Koxistoniyler sonda Uluǵbek Abulxayırxan aldına sıǵnaqqa barıp onnan járdem soramaqshı bolǵanı, biraq bul pikirinen qaytıp, Hákimiyatı Abdulatifke tapsırıp, ómiriniń qalǵan bólegin ilim-pánge jumsaw niyetinde Samarqandqa barıp, ózin balasınıń qolına tapsırǵanlıǵın gúrriń etedi. Uluǵbek áke menen bala arasındaǵı bir-birine shápáát hám qayır-saqawat bolıwı kerek dep oylaǵan edi. Biraq ol qattı aljastı. Satqın Abdulátiyev qádirdan ákesiniń ómirine shań saldı. Ol ákesiniń dinnen góre tábiyiy ilimlerdiń rawajlanıwına kóbirek qollaw kórsetkeninen narazı bolıp júrgen dindarlardan dinnen shıqqan Ulıǵbekti óltiriw haqqında pátwa jazdırıp aldı. Endi gezek jálladqa kelgen edi. Haj etiw ushın Mekkege ketken Uluǵbek Samarqand janında satqınlarsha óltirildi. Bul qorqınıshlı hám baxıtsız waqıya, Merxanttıń aytıwına qaraǵanda, musulmansha jıl esabı boyınsha segіз júz eliw úshinshi jıl segizinshi Ramazanda, yaǵnıy bir mıń tórt júz qırq toǵızınshı jıldıń jigirma besinshi oktyabrinde júz berdi. Ullı alım, haqıyqıy bilim iyesi Uluǵbek ilmi kamalǵa jetken dóretiwshilik bulaǵı qaynaǵan bir waqıtta satqınlarsha Qaza taptı. Biraq onıń ullı atı tariyx betlerinde máńgi qaldı. Ulıǵbek óz dáwiriniń ullı alımı hám siyasatshısı edi. Ol uzaq waqıt jasamadı, biraq onıń ilim nurı millionlap juldızlar ishinde elege shekem jarqırawdı dawam etpekte. Ulıǵbek ilim hám mámleket basqarıwı arasındaǵı teń salmaqlılıqtı saqlaw ushın tek ǵana siyasıy tárepten emes, al jaqınları menen de gúresiwge májbúr boldı. Onıń táǵdiri bizge tek ǵana ilim hám bilim jolındaǵı mártlikti emes, al, bálkim qúdirettiń de bahası bar ekenligin bildiredi. Eger siz tariyxtaǵı mine usınday qızıqlı hám sırlı waqıyalar haqqında maǵlıwmatlar alıwdı qáleseńiz, Jayxun kanalınan uzaqlaspań. Aldaǵı waqıtlarda kóriskenshe, salamat bolıń!